Беренчедән, менә ихлас күңеленнән сезне биредә шушы ел йомгакларына багышланган утырышта сәламлим. Сезнең утырыш белән республикабызда муниципаль районнарда җирле хакимиятләрнең еллык исәп утырышлары тәмамлана. Республиканың һәр районында менә шушы исәп утырышлары алдыннан Ә авыл җирлекләрендә, авылларда халык белән очрашулар да уза бит. Менә миндәге мәгълүматлар буенча, Актанышта ул очрашулар төзелә, бигрәк тә эшлекле үтте. Һәр авылда һәркемнең хәлен белешеп, аның киләчәктә ничек яшәргә, эш планнары турында кызыксынып һәм аңа ничи, нинди рәвештә файдалы була ала җирле хакимият, Ә менә шушындый очрашулар, ул бик кирәк, чөнки җирле хакимият халык мәнфәгатен яши икән, ул халыкның тормышын, көнкүрешен, аның үтенеч-гозерләрен һичшиксез белеп, танып яшәргә тиеш. Гомумән алганда, менә Актаныш районы, әлбәттә, мин үземнең мөнәсәбәтемне сезгә белдерергә тиеш еллык эшчәнлегегезгә, минем күп еллар таныш булу белән бигрәк тә. Миңа, бигрәк тә менә ул хуҗалык тармагы бигрәк якын. Сездә күп яңалыкны күп еллар дәвамында без, һич икеләнмичә әйтәм, сездән өйрәнеп, башкаларга тәкъдим иттек. Бигрәк тә игенчелек мәсьәләсендә республикабызны, менә хәтта үзем язып куйдым, Икмәкле итү өчен без Актаныштан күп тәҗрибә өйрәндек, ди. Республиканы икмәкле итү өчен һәм күп еллар дәвамында инде республиканың иң югары игенчелек культурасы районы исемен лаеклы рәвештә Актаныш үзендә йөртә ул ул дәрәҗәле исемне. Кама Аръягы районнары арасында беренчеләрдән булып Актаныш Сөт җитештерү буенча тәүлеклек 200 тонна күләмгә чыкты. Менә мин хәтерлим, эшли башлаган елларда Актаныш районына мин алдынгы бәйрәмдә килдем микәнни генә алтмыш. Мин инде аның, ул мине озата бара, Актанышның границага таба инде, Минзәлә ягына. Мин моңа гел канына тоз салып барам инде. Ник, ник сөт юк инде ул сездә? Була алмыймы, була алмыймын инде ул сездә, дип. Бу бу сөйләшүдә инде ким дигәндә бер унбиш минут. 98 нче ел иде бу гына. 98 нче ел иде. 99 нчы ел алай. 99, әйе шул. Һәм ул Егоровода суга суга ясыйм сөтне, ясыйм сөтне дип вәгъдә биргән и менә һәм ниһаять инде күрәсез сөтчелек тармагы ул җиңел генә килдем дә күрдем дә җиңдем дип әйтә торган тармак түгел. Анда күп еллар нәтиҗәле, эзлекле эшләү кирәк. Әле ул соры, бер төрле гаилә эчендә торган эш бит инде. Мин кайвакыт хәтта инде менә АКШның ай саен егерме дүртенче форумларны үзе кабул итүе белән дә, ә инде ел бетү белән һәрберегезне чакырып, ничә бозау аласың, ничә, ничәсен саклап каласың, ничә тана каплатасың, һәрберсенә, һәрберсенә күпме артым аласың дип, ул туйдыра торган эшләр, мин үземнең башымнан үткән тәҗрибә. Нәкъ менә шушындый эш стиле белән районның сөт терлекчелеген шулай тартып чыгардык үзебез дә. Һәм безгә дә җиңел генә, тиз генә бирелмәде. Ә инде менә бу 200 тонна мин аны бу искиткеч зур фидакарь хезмәт дип кабул итәм. Ул дистә ел дәвамында алып барылган менә шундый хезмәт. Әйткәнемчә, кайвакыт гайрәт чигергеч эш булуына карамастан, игенчелек мәсьәләсендә буенча күршеләрегез артыгызга басып килә. Инде бу тирәдәге районнарга яңа инвесторлар кертү белән дә, аларның һәрберсе миллиардлаган ресурслар кертә авыл хуҗалыгына. Мөслимдә безнең бик зур үзгәрешләр башланды. Минзәләдә инде. Үткән унтугызынчы елда ук без текә үзгәреш күрдек игенчелектә. Тукай районында да инде зәй, сарманнарны әйтмим дә, анда инде безнең күптәннән Агрокөч агрохолдинг компаниясе эшли бит инде. Шуңа күрә менә бу дәрәҗәлеләр арасында тагы да дәрәҗәле булу өчен сезгә күбрәк тырышлык кирәк булачак. Моны Актанышның хуҗалык җитәкчеләре, сез һәрдаим белеп торырга тиеш. Сезнең Карт маңлы язда сулап торучылар күп. Актаныш районы авыл җирендә халыкның эш активлыгы буенча шулай ук бик нәтиҗәле, эзлекле эш алып бара. Гамәлдәге программаларның һәрберсендә катнашырга тырыша һәм аннан файдалана. Һәм бу бик дөрес, чөнки район тормышына, халыкның эш активлыгына кайта торган һәр миллион сум, Аны районның киләчәге өчен, аның ныклыгы өчен капитализация дип кабул итәргә кирәк. Һәм булган гамәлдәге программалардан киләчәктә дә алар үзгәреп тә торырга мөмкиннәр, яңалары барлыкка килеп тора. Чөнки менә һәр очрашу, ул һәр тәкъдим, фикер ниндидер программага ята, киләчәктә дә шуңа күрә менә бу эшне киләчәктә дә нәкъ шушы тәртиптә сезгә алып барырга кирәк. Инна Апшинина миңа килгәндә сөйләгән сүзләре бик ошады. Авылда фермер хуҗалыклары, шәхси хуҗалыкларның һәрберсенә керергә тырышып, аларның нәрсә белән шөгыльләнергә кызыксынуын белеп, аларга файдалы булу өчен нәнидер чаралар комплекс эшләү, менә нәкъ шушылай итеп эшләү кирәк. Ә инде җирлек башлыклары авылларда сез болай да һәр гаиләгә, һәр хуҗалыкка сез алар сезнең үз гаиләгез кебек аларның тормышы таныш булырга тиеш. Әлбәттә, безнең республиканың икътисад министрлыгының рейтинглар, дәрәҗә, районнарның дәрәҗәсен билгели торган методикасын бу төрле фикерләр уята. Аңа безнең Президентның да мөнәсәбәте бертөрле генә түгел. Мин инде, Сез дә гаделсезлек Уята торган ул индикаторларга игътибар итмичә, сез гадел дип саный торган индикаторлардан үзегезнең тагы да нинди мөмкинлекләрегез бар, шуны шулай эзләргә кирәк. Мин бу мәсьәләгә шулай дип киңәш бирәм, чөнки социаль инфраструктура программалары, шулай ук республикадагы юл программасын да кертеп санасак, еллык аның акчалата чыгымнары 100 миллиард сумнан артып китә. Моның кадәр күләмдә андый ресурслар тотарга мөмкинлеге булган безнең күрше-тирәдә, мин субъектларны белмим, инде ул Кировлар яки Мари Эллар турында әйтәсе дә юк, бу республиканың икътисадында тотрыклылык һәм динамик үсеш булудан килә тагын әйберләр. Бездә, дөресен әйткәндә, республиканың җитәкчеләре белән дә бик уңдык бит. Беренче Президентыбыз белән, аннан соң менә Рөстәм Нургалиевич белән үткән хуҗалык елын республика халык хуҗалыгында ике ярым триллион сум күләмендәге эчке региональ продукт җитештерүгә тәмамлады. Бу бит республиканың үз бюджетына керемнәре 300 миллиард сумга якын дигән сүз. Әлбәттә, шундый керемнәр булган очракта республик үзенә киләчәктә дә менә тотрыклы рәвештә шушы социаль, инфраструктур, төрле программаларны гамәлгә куярга республикада мөмкинлек булачак. Әле алай гына түгел, утызынчы елга республика куя үз үз алдына тагы да киеренкерәк бурычлар, һәр елны бишәр процентка җитештерүне арттыру турында. Мин инде үзем дә районда эшләп килгән кеше буларак, безгә барысы да бүген һәм нәкъ бүген кирәк инде ул. Әмма ләкин андый ук мөмкинлек юк, көнендә бөтен проблемаларга уңай чишелеш таба торган. Ә менә икътисад шушындый тәртиптә булганда, җитәкчелегебез шушылай эш алып барганда, аның өстенә бит әле менә депутатлар ярдәме белән дә, аннан соң Рөстәм Нураевичның үзенең инде эшлеклелеге белән дә, түгәрәк программалардан да бихисап күп файдаланабыз. Без инде кайвакыт сөйләшкәндә әйтәбез, менә шушының кадәр без Россия федераль бюджетка ресурслар бирәбез дип әйтеп, без алуын да әзер алмыйбыз. Безнең хуҗа ул яктан бик булдыра. Кайвакыт хәтта үрдәк алып барса, каз алып кайта. Инде бер мичкә балга бер кашык бирә дигән. Теге, моннан мактап кына төшеп китмәсен мин сезне.

бала туу. 37 нче урын. Бу, ачык итеп әйтергә кирәк, сезгә төс түгел. Әгәр дә исемен әйтмиче, менә шушындый күрсәткечле район бар икән дип әйтсәләр, мин һич тә менә Актаныш дип уйламас идем. Менә бу күрсәткеч минем өчен Актаныш турында минем фикеремә өскә салкын су сипкән кебек. Бик нык рациональ яшәү эгоизмы керә бара. Актанышның халык тормышына рациональ эгоизм тормышы. Әгәр дә менә шушы демографиядә анализ ясый башласак, нечкә генә киченәсе, моны һичшиксез кешеләргә кирәк, үз тармагындагы җитәкчеләргә, бигрәк тә сәламәтлек саклау учреждениеләре җитәкчеләренә, яшь балалар арасында үлем Актанышта үлем очрагы республиканың уртача күрсәткеченә караганда ике тапкырга күбрәк. Моны гадәти хәл дип карарга ярамый. Гомуми үлем очраклары республиканың уртача күрсәткеченнән бер ярым тапкыр артыграк. Онкология авырулары белән үлү очраклары республиканың уртача күрсәткеченә караганда, ул 1000 кешегә күчереп исәпләгәндәдер, дип уйлыйм мин, ике мәртәбә артыграк. Димәк, халык үзенең сәламәтлегенә берникадәр дәрәҗәдә ваемсыз дигән сүз. Инде тормыш дәрәҗәсе гел алга барган саен, халык үзенең сәламәт яшәү рәвеше, үзенең тазалыгы турында күбрәк югыйсә кайгыртырга тиеш. Өйдә үлем очраклары республиканың уртача күрсәткеченә караганда ике тапкыр артыграк. Өйдә үлем очраклары. Без югыйсә күпләп бит инде фельдшерлык-акушерлык пунктлары төзибез. Дөрес, район үзәк шифаханәләрен ныгытабыз. Врачлар белән табиблар белән күбрәк җиһазлар белән тәэмин итәргә тырышабыз. Менә бу мәсьәлә район җитәкчелеге, мин ишеттем бервакыт, Энгель Нагапович һәрбер үлем очрагына анализ ясый башлаган икән, ни сәбәпле, нинди чара күреп булган булырые дип. Менә бу очракта авыл җирлекләре Авылдагы яшәүче һәр кешенең тормыш хәлен сез белеп, аны танып торырга тиеш һәм вакытында мәгълүматын җиткереп чарасын күрергә тырышырга кирәк. Россия өчен бу иң кискен проблемаларның берсе тугыз сәгать поясы на туры килә торган шундый географик илнең 145 миллион халкы бар. Һәм бу очракта Татарстан, һичшиксез, Россиянең бу тенденциясенә бирелергә тиеш түгел, ә инде Актаныш җитмәсә, сүз дә булырга тиеш түгел сезнең турында. Менә бу 2020 нче елны инде менә ниндидер текә бу бу проблеманы хәл итү буенча текә бер уңыш юлы итеп игълан итәргә кирәк. Бу хәтта районның икътисадына караганда да җитдиерәк проблема. Менә моны исәпкә алып, сез теләсәгез бу эшне булдыра аласызмы инде? Актаныштан киткән ирләр дә араша да бирә ди. Инде чишендереп карап булмый. Но авыл җирләрендә бардыр, буйдак егетләр, кыюлыгы җитмәгән кияүгә чыга алмый торган кызлар да бардыр әле. Хәл, хәр авыл җирлегенә берничә генә ел дәвамында прогулбока ялгызларны кавыштырсагыз да, менә нинди гүзәлләр булачак. Алпай килмесәгез китмим дә. Өчнең берсе китсә дә икесе кала бит. Ансында башлады инде Марат врач, камызда 40, камызда 30. Һәрбер авыл җирлеге башлыгы, район башлыгы яки башкарма комитетның социаль мәсьәләләр буенча урынбасарыннан тынып, чалбарының бер балагын сызганып, яучы булып эшләп алыр да нәтиҗәсе булмый калмас. Һәм инде сүземне тәмамлап, гомуми нәтиҗә белән. Районның күпкырлы тормыш белән киеренке телләр белән яшәве миңа ошый. Районның ачык һәм анык кыйбласы бар. Ул кыйбла дөрес кыйбла һәм инде алдагы елларда да Эшләрегезнең уңышлы буласына минем һич тә шигем юк. Хакимият үз эшенә һәм бурычына битараф түгел. Менә шушы зур команда белән берлектә 2020 нче елны да, алдагы елларны да эшле һәм башлы булып, илне көнне куандырып, үзегез дә бәхетле булып, республикабызның социаль-икътисади үсешенә